हमर बहिन पुत फोन कने छले से के मौसी सवेरे सकाल चल अइहे जे हमरा बेटा भी लकाय छठिया रह तै के चलते जा रह छी भर पेट खाइयो पियो लेबै आ ई एक तक छी मांग लेबै हम अपना बहिन पुत के कहबै एक तक छी धो दे रे बुआ के तो हम त खाइए पिए लेली आ धिया पुता है घर में से वो सब खा पी लेते आय के त खुशी वाला बात है केते दिन पर हमरा बहिन पुत के भेले या बेटा आय आ तै में बोलल के त केना ने जाइए तो मंगला के बेटा भेले हन ताहि दुआरे छठियारमे हमरा देलक हँ निमन्त्रण जे कक्का तूहूँ अइहा ताहि दुआरे बड़का तसला लऽ लेलियै तसला आ इएहमे सब आदमी खाना पीना लऽ लेबै किएकि एखन हमर परिवार सब सम्मिलिते चलै है का छोटकी पुतहु बड़की पुतहु सबके खाना लिए पड़तै ने ताहि दुआरे बड़का हांडी लऽ लेलियै हन जाय छै का मुर्गे चावल के बनले है ना भोज मुर्गे चावल के देखियो भगवान भगवती कहलखिन तो हमरा भौजाई के निके निके बच्चा भेलखिन है हमरा भतीजा भेल हमरो शौक लगल छै हमरो भौजाई के बच्चा होत भतीजा होत तऽ जायब नैहरा में तऽ अपन खेलायब भैया हमर फोन कैले छलै कि आ ना दाय तोरा भतीजा भेल जाइ छी अपन नौता देलखन देखै छियै कुकर लेके जाइ छी

ला ला सारू गाँव जा रहल छी भोज खाइ ले जा रहल छी हा, हमरा बेटा के है कन छठियार कुटुम ले मुर्गा बनाबै छी ओ हमरा बेटा के है कन छठियार कुटुम ले मुर्गा बनाबै छी बाप रे बाप एकदम बढ़िया से मुर्गा बनाबै छियै भूज कऽ आ कर कुटुम सब एते हमर बेटा के छठियार में समूह से खाइ देते आय जकरा जकरा लगानी हम देने छियै जते कर कुटुम एतै सबटा लगानी हमरा बेटा के देते आय कनिया के घर से बाहर ने निकले दै छियै

आइ गे मौसी हाँ एते बड़का तसला कथी ला लऽ के एलही रे बौआ हम कहली कि हम तऽ खैबे पीबे करबै आइ आ धिया पुता सब घरे है के तऽ कहलकै गे माय जाइ छै तऽ मंगला भैया से ले ले हे मांस भात धऽ के बुझि हाँ, गेली, बुझि एहिमे धऽ दे बौआ ओहो सब घरे खा लेतै आ हे बौआ के लगाबे तेल ले ले लिए एहिमे फुदना फुदनी सब धैल है के अच्छा ठीक है हाँ। ठीक है जो बौआ के देख लिए ठीक है, ठीक है। अरे

तोरा तो सवेरे सकाल आवे के चाहिए तू लेकिन रात के अला हन हैं की कहै छ बौआ माल जाल के घूरा करसी सब लगा के एली हन बथन्ना सब खरहै के एली हन बुझलही से बात अच्छे लेकिन एते बड़का तसला ई जेना बुझाय सानी पानी वाला लगबे अति माल के खिचड़ी बनै छल से वाला तसला ला उठा के हां हां कथी ले एहि दुआरे कि जे नमहर परिवार ने हमर भेलै आइ दूगो पुतहु भेलै दूगो बेटा भेलै फेर बुढ़िया भेलै हमर हम भेलियै फेर पोता पोती सब है ताहि दुआरे सब आदमी के दुआरे बड़का दादा लऽ लेलियै हम। ओहिमे लबहा में मांस भात में लबहा हाँ हाँ बुझ हाँ। अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं है तोरा दऽ देबा एहिमे धइयो देबे की बौआ भगवान भगवती के तोरा बेटा देलकौ हन का आय दाय के दाय

खुशी के बात है शायद कितने दिन के बाद अहाँ बाप बनलिए ने की कहै छी बहुत मेहनत करिए क्या बेर हमर ठौना फुटि गेल कएटा चौकी टूटि गेलै कएटा खटिया टूटि गेलै तब जाके छोरा खरुबा जन्म लेलकै बुझलिए बड़ मेहनत केली छोड़ा बेर अरे में बाप रे बाप रे। बहुत चलो, कोई मेहनत बात के बाद नहीं भेलै ऊपर वाला सुन लेल के ना हाँ। भगवान घर में देर थे अंधेर नहीं से है ना बात- हाँ। सबके हथरा खोल दे छै लेट से सर सही भाई भगवान अहो टोपिया लऽ के लिए हन कन की बात की बात है यहाँ पर जे भी कुछ बनले होत ना हाँ। तो खाइयो लेबे आ सगुआ सब- ला। हाँ, सगुआ ला लऽ जेबे कोई बात नहीं कोई बात नहीं मंगला

भैया गोर लगे निक रह भोटिया दाय हाँ भैया निक छ हाँ हम निक बाप रे तू तो और लेट कर देला आगे तू हमर बहिन छला त सवेरा सकाल आइता ना हमरो घर पर ना भैया धिया पुता है काम धंधा है तो ओकरा सब के ना देखे पड़े बुझी तू बुझे छी कि हमर भाई अकेला है न नंग चंग अकेले भ जात केना खाना पीना करते एक त छोरा बुझो कोने त रहे है हेक दे त गरतर उतर खींचेला हम अपने जाई छी बुझली कुकर लकेली हन हां कुकर में कथी हो ई मिठाई है

लीड चल कापी बता, में चले ले हाँ साहब भैया कहलियो बौआ के कथी देलही कथी देलियै एकावन गो रुपैआ देलियै की कहलही एकावन गो रुपैआ बौआ के हाथ में दे दे आगे तोरा कोनो गतर में लासर भय हो कि नहीं हैं? तोरा जे बेटा भेलो तो चानी के बलिया देलो तोरा बेटा के हैं? छठियार में हमरा बेटा के गाँव एकावन गो रुपया देलिया

एकरा तेल ले लेलिए है एगारह गो रुपया बौआ के धरा देली है बुझी आ डर डर फुदना फुदनी छोड़े देली आइ के भीख मंगिया तोरा कोनो गत में लाज नहीं होय तो मौसी छकी कथी छै हैं तोरा जे पोता भेल तो तोरा पोता के हम कथी देने रहियो हनुमानी देने रहियो हनुमानी बिसर गेल ओ छी एक आना के हनुमानी देने रहियो सोना के बिसर गेल आ छी। हमरा बेटा के तू कर- करू तेल आ कथी फुदना फुदनी पर लोभावे चाची

ई हम ई डिटॉल साबुन है बौआ के नहावे ला लिया बुझियो कथी बुझे छिए कथी अहाँ सब समझ रहलिए से पहले बताओ ना हमरा बेटा के आइयो हमर बेटा एते नौआ कौआ के जन्म ले हन गंगा जमुना के मारल अहाँ सब डिटॉल साबुन लके 11 गो रुपया लके चलाउ यो साल भाई यो मुंह ठा के- केहन बात कर छी आगे साल सारू गेले भान में अहाँ के जे बेटा भेल रहे त अहाँ के बेटा के हम चैन देने रही चांदी के की कहले जे अहाँ के बेटा होते बदलैन हम देब लेकिन हमरा बेटा के 11 गो रुपया हैं कथी बुझै छी अरे देवे न करो बात जब पीछे कथी बुझै छी अरे बिसर गेली है सारू भाई सारू बात काल हुआ सारू भाई मुंह ने काना बीच में दोकान निकलो हमरा घर से देखो निक ने बे शर्मा, बे लाटा सब कही। सब रिश्ता नेता तोड़ सब दो बड़का बड़का हम ना घुसा रहता है। सब ललक के आ गया हरिया बटन सब ललक के बुझो

कि बेटा के आशीर्वाद में जे कम से कम पाँच हजार दस हजार रुपया खर्चा हो कहलियै जते खर्चा भेलै हाँ, खर्चो हाँ, तऽ हाँ, पर भऽ हाँ, जाय हाँ, हाँ। तै लए लोक छठियार मनबे है उहे दुआरे मन मन में है कि तऽ आँय? आ से बुझा खाली हाथे लए सब चलि गेल ढनढनायल चलि गेल बुढ़िया आँखि लऽ कऽ काका आँय। तू कए गो रुपया देला कथी देला हमरा बेटा के आशीर्वाद देबे आह, बौआ हमरा तो की पूछै छै का आय रे हम त जे बिना पूछले कनिया के हाथ में धरा देलियै हा बुझा हां देला हमरा कन्या के हाथ में देलियै हमरा बच्चा के आशीर्वाद देला बुझा रे एगारह रुपया बौओ के हाथ में धरा देलियै आ कनिया के उ गिफ्ट देलियै हम हां एगारह गो रुपया आ गिफ्ट कौन देला हा हा हा हनुमानी हनुमानी हनुमानी हां अरे तोरी के काका बुझाए कि सोना के हनुमानी देलकी हन पैसा छोड़ू ना सोना देलकै ना भऽ गेलै किया केकरो पोता में हम देने रहिए काका आइ। तू बैसा तोरा भरि पेट मुर्गा भात खेबा भरि पेट मुर्गा भात की बैसा रह, बैसा रह। कन्या से हम पूछ के पैसा आबै छी जा जा जा जा बुझा हम तऽ झूठे बोल देलियै का ई कहीं पूछ लेतै आ तकर बाद जे कहतै जे नहि तऽ फेर हमरा बेला देत अंगना से बाहर कथी देला हमरा कनिया के कथी देला हमरा कनिया के सिया पूछे छै तोरा से हैं क- क- क- कहाँ कुछो देलियै पौआ खाली हाथ में गाड़ गो रुपैया धरा देलियै का आ ज्यादा हल्ला करै छै तऽ ये ले पचास गो रुपैया राखि ले बौआ हाले हाले भीख दै छै तू हमरा बुझक अरे एक प्लेट अ, प- प- भात के कते दाम होय के चाहिए कते होय के दाम होय के चाहिए? एकावन गो रुपैया हाँ अब एते बड़का जे हंडी लाल छ से आ वो हमें देबी ना बुझी अच्छा। हम अपन लोग छियौ का कक्का तू होबो बड़ चतुर छ हम बुर्बक छिए देखा हमरा माथा पर पिलसुम से लिखल है कि हम गधा छिए उठ उठा यहाँ से। उठा यहाँ से ए, तो आने नहीं करी उठा रे निकल खाई ते कलिया लोग दुश्मना के नहीं बेला भाई पत्ता पर से उठा दुश्मन न के आय, ये आ हम कावन तो- रुपया ग्यारह गो रुपया हमरा बेटा के दई हिनकर पोता भेल ते ग्यारह हजार रुपया हम देने रही मुँह देखाई में आशीर्वाद में हैं ग्यारह रुपया दे कथी है हमर बेटा कथी है एते गंगा जमुना के मानिए तब जाके हमरा बेटा भेले कर ग्यारह गो रुपया लके एकावन गो रुपया लके रे मुँह के लगे मुँह सन मुँह ने मुँह तिरिकोनमा मंगना हे ए हाथ खाली है का बुझाई को पाई का पकड़ पकड़ ई बापे पुते कहे ने एक एक बाप के दल आ सब बापे पुते चल से वाला बात है एक आदमी के दल देलिए ते बड़का हंडी लके चले हनका देखावे ला सुन ना वो आगे पीछे दैत रहो का लेकिन मुर्गा गम गम कर रहल हमरा ए खुआ दे मुर्गा के त रसो में तू देख रे छा चल निकल हमरा घर से निकल हमरा घर से बुझा कहाँ कथा से चल क्या ना- आए दिन के बाद तोरा पोता पोती के छठियार होता तो हमसे तोरा दौरा दरवाजा पर नहीं जब आए के बाद हम लगानिए नहीं लगेबे ककरो से लेन देन हम करबे नहीं अच्छा ठीक है हाँ। रिश्ता खत्म कर ले खत्म कर ले रिश्ता खत्म कटिस कर ले कटिस हाँ रिश्ता खत्म कटिस कर ले नहीं करबे हमरा खेती गाड़ी पने जाइया तू बुझियो बुझियो हमरा सक बांधो आय एहनो बात भेले हन जे लोग के पता पता उठा देते आय लेकिन हमरे में गड़बड़ी हमरे में गड़बड़ी रे नाता प्यानी जे होय आदमी के सगा भाती जे होय है ई सब बदलाइन होय छै का अहाँ जँ हुनका देबै तब जा कऽ अहाँके देत आइ बुझियौ हमरा पोतामे बेचारा देने रहै का सोनाके हनुमानी बना कऽ आँय आ ओकरा बेटामे किछो नहि देलियै का तैँ दुआरे ठोठियाके बेला देलक हमरा बुझलियै तैँ दुआरे कहै छी अपने सभके कि अहाँ जकर लै छियै तकरा दियौ आ यदि नहि देबै तऽ जे हाल हमरा भेलै हन सएह हाल अहूँके हैत